Remo pek loyo pii. Pii pa wat ki onyo ki dwoko i te agulu, kakalwo, acoli, alur, langi, acoli jo pa dola, acoli jo labwor. Kakalwo murumu Africa Kaka lwo ma tye i lobo ma woko i Europe, county mapapat weng ogam pwocca dok ogam mot ma mega. An kadi Crystal Hammer lalworo doki i mine. Amoto wun kaka luot pa lwo. Amoto wun loko ducu i nino matin. South Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Congo, Nigeria, Ghana, Togo, Cameroon, country mo keken ma tye i Africa, Ethiopia, dwo ducu ma gitye i Africa, ogam mot ma mega. Dwo ma gitye i lobo ma woko i Europe, country mapat pat, ogam mot ma mega. An latinwu, KD Christo Hamada Original, lalworo, odoki i mine. I'm a prince, wod jo ker, wod jo obyelo ataro wek anen got twa, wod pa tong i pa Labek. Amiyo woro botwu. Aceto ka moto omegina ki lumegina lwak ducu ma gicwako club me odilo mapapat dok weng international, international club, Mancester United, I salute, respect, Arsenal, I salute. respect, man city I salute, Chelsea I salute, Liverpool I salute, all the club I salute pienne ya ada kala me cati onyo bac en aye opoko but icwiny wan weng otye acel. Apokapoko myero obed pe, omyero wakob piny wunu jami ma timme i England, jami ma timme i Ukraine, jami ma timme i lobo ka ma lutuk odilo gin gitye iye, ento wan watye fans ma wacwako odilo. Omyero pe wabedu ki mone. Ka Man U tye ka tuko maber, omyero wayeyu ni Man U tuko odilo maber, calo kodi ma lawor gutuko odilo maber adada ki Atalantico Bilbao. ma tuko pa Mancester United obedo maber, omyero wacwaku ka ma nongo jami mabeco tye iye. Kadi wa Arsenal ka otuko maber, obedo in la Man U, la Chelsea, la Liverpool, me cwakone bene ni ada omegiwa lawo gutuko maber. Rom aroma ki club mukene-ni weng, waweko apokapoka kit ma lutuko odilo ma wan ocwakogi gituko i England, gituko i country mapapat i Europe, Ka tuko tum, inongo gitye ka mote, gimoto cinggi, gikwakke, gingo. En aye kit ma wan fans bene omyero ongo? Wanyutu kede ki mar i kinwa. Kono icwako Arsenal, kono icwako Liverpool, kono icwako Man City, kono icwako Chelsea, kono icwako Manchester United, we have to unite together. Dok ka wun wutye ki pati, ka wan wutye ki pati, omyero wa inviting lucwak odilo ma gicwako odilo i club mapapat weng omyero wabinu wabedo kacelo. Pien ni enoni en aye ribbe ma diki maca ka peko opoto i kom la Manchester United mo, wa lu Arsenal bene omyero okony. Peko opoto i kom la Arsenal mo, wa Manchester United bene omyero okony, Liverpool omyero okony, kit club mo keken. Ribbe en aye teko, kaka lwor. Dong an. lawor abedo ka lok about the border between Uganda and South Sudan abedo ka lok lawor ma aloko matek tutwal ma pi wun omegiwa ki lumegiwa ma wun wutye i Uganda teke in dong ingolo kulu mo ma kilwongo ni Alimu, kulu Alimu teke in dong idonyo i dye kulu Alimu ma in dong iyito mere cere nge atir ni dong idonyo i South Sudan. Mono gin mo myero in ngat acel acel inge in latin luo? Kulu limu, kulu ma kilwongo ni kulu limu en aye tye boundary between South Sudan and Uganda. Ma nyutti in anywalli mo keken ma in itye i side ma i Uganda tekka in itye ka cito i South Sudan, remember ka ingolo ki i limu, i dye kulu limu eno, nge atir ni ma icito ka yito cere. Dong ingolo kulu oko. I'm sorry. Nongo dong ingolo loka o. Loka ma in dong ingole dong you are ready in South Sudan. Ento man kobedo icaa ni un wutye ka mito lurok gubed ka kelo mono i kinwa. Kong dong in ipeny wii ni peko mutimme i kom omegiwa ma gitye i South Sudan ma kicelo dano angwen i poto oto paka ogakki. Kicelogi i side mene? Cak ki i kulu Alimur eno, cak ki i kulu Limur. kicelo ki icid tung Uganda onyo kicelo ki icid tung South Sudan, nga gi ma gucelo jo eno ni? Nga gi ma guneko? Ma nyuto in ibe nongo ni pol kare omegiwa ki lumegiwa ma gitye i South Sudan gin pe gi trespassing me bino i Uganda. Ento inongo omegiwa ki lumegiwa ma gitye i Uganda en aye kitiyo kedgi calo tools me trespassing me cito ka yelo omegigi ki lumegigi ma gitye i South Sudan. Obedo cawa ni jo mukene tye wa i pajok, jo mukene tye wa owiny ki bul, jo mukene tye wa wa i wau, jo mukene dong tye ka cito acita. Ento ka omegiwa ki lumegiwa guloko, wun wuwaco ni dano rac. Keto ni ngat mo tye ka trespassing ma cito i gangi, ma bene ngat eno ma trespassing tye cito i gangini ngeyo bene ni wang bodawa wan ki neba ogika ka eni. Ento in pud iye adonyi mo obin ka tuko ki wiwu wek adada wun bene nongo wulub jami miyo enoni. Lawor an abedo ka lok, awaco ni step me acel pa an kadi Kricito amo lalworo dok imine step me acel ma an dong acako Amito ni omyero acit amiting ludito kal kwaro kacelu ki ludito rwodi, ento abicako ki ludito kal kwaro. Ludito kal kwaro ma tung i South Sudan ki ludito kal kwaro ma tung i Uganda gin gingeyo ka an wa latin matitidi angeyo wang ngom ocakke ki i kulu Limuru. Kulu Limuru en aye opoko kin Uganda ki South Sudan ka an latin matitidi angeyo ci dong ludito kal kwaro ma gitye i side tung South Sudan ki ma tye i side tung Uganda pe giromo poko lok ada? Lok eni bene opo bio wa bot ludito rwodi. Lok eni-ni ogik woko bot ludito kalkwaro. Ludito rwodi dong kikelogi mere karatac akela dong ma nyuto atir ni, aa, wan wacito watiro wa ngom woko. Wek omegiwa ki lumegiwa ma gitye i cid tung Uganda ka ada gitye ka cito i South Sudan, ka dong gukato dye kulu limuu eno-ni, omyero dong gunge ni gin dong gitye i oda mapat onyo bailo pa gang pa jo moni mapat. Omyero dong idony ki woro ento pe eromo donyo calo dyang nyangkole mo onyo pe eromo donyo calo gweno welo mo ma pud ki gonyo tyene agonya tye ka cape mere i dyekal-li cacap cap cap cap ma pe ngeyo wa wot. Eno ni omyero wan wa weko dong pi wun jo ma wun wutye ka mito ripo cing ki an KD Kricito Ama. An pol kare an aloko lok ada dok lok ma mega cito wa ki tic i iye. An aloko ki tic cut, pe aloko aling. Pi wun jo ma wun wumito supporting an, an atye ki yoo na me cito ka meeting ludito kal kwaro wek lok eni ki yub poko con. Kaka luo, luo me South Sudan, luo me Uganda, luo me Kenya, luo me Ethiopia, luo me Congo, luo me Tanzania, luo me Nigeria, luo everywhere in Africa, outside the country, Europe, waweko lakodi tim bwolo me goro wiwa ma wan weko Lurok tye ka piyo wan me cito ka yelo lwor luwotwa. Wan wanyebbe marac wan kaka lwor. Wabedo calo Waganda Waganda kadi ka in imiyo cene ni cit imak omeru tye ka moni. Waganda instead me mako ngato moni waganda dok icwalo ngato mo ma ngeyo ka ma ngato tye iye jal wac ngato oa ocito oo watye abino ka makone eno waganda nongo ocamo cene ni nyong pingo wan luo pe waromo timo gini eno ni omyero watimo eno man enongo wan kaka luo ka giwaco en million pyer aryo en Cit inek ngati oko. Cit inek KD Christohammer the original loko inongo bene lwor bino paka neki kulu itwaci ngom ikom ciling eno. Pingo pe ikwany kari wek jal cit iwacce o ki KD Christohammer watye ka yenye wek opoto lalo. Cit iwacce o ki lamone wa moni ni a wacito wanongo nyeri pe nyeri ongeyo kome opoto lalo nongo pe icamo cente Ento man wun lwo, ka giculi ni ici poison i ngato moni, bene icit i poison ngoko, ici nek ngato moni, bene icito paka ineke oko. Wape ki ngec me deal i wiwa, wape ki ngec me skill i wiwa. Wan aye watye ka tyeke kekenwa. Dok bene binongo ni jo ma gucito gucelo dano i dye poto wa i South Sudan-ni, meno bene obedo en wan lwo ma nongo gitiyo kwede. Dito ma dok la South Sudan mo macalo luo dok bino dok neko dano dok i side me Uganda nongo en wan luo acel li en bene nongo kitiyo kwede. Kaka luo, kaka luo dame weng luto ba spade ki kweri tye ka kuro wan weng. Ento pe itim bal ma ni kiculo in acula ni icit inek ngatu icit i poison i ngatu. Nge ni gin ma in itimo i lobo lubi ka po lobo in bilubo family ma megi. An kadi Kricitayo ama atye ka lok, dok aloko pi kaka. Kadi, kadi jo mukene wacci, Ngat oyeri peke ni ilok pi kaka, ento wan oloko. In dong ibino imaka iye ni pingo iloko pi kaka? I kare mo an abicito, ka inen capat obedo tye maber, an abicito ka rwatte ki ludito kwalkwar me South Sudan ki Uganda. I ngeye dok abirwatte ki ludito rwodi me South Sudan. En ludito rwodi acel-li? En ludito rwodi me South Sudan ya? Ee. Ludito rwodi ma wan watye kedgi en ma gitye i boda. Pingo? Wun wungeyo pingo gangi ker weng tye i boda? Gangi ker ni weng okobo akoba ki i South Sudan. Wek awecciwu. Gangi ker ni okobo akoba ki i South Sudan. Rwot Acana tye rwot Sudan. Rwot Otinga tye rwot Sudan. Rwot Lugai tye rwot Sudan. Rwot kwana anga gi weng tye rwot Sudan. Rwot pa Dibe tye rwot mu a kobo akoba ki i Sudan. Yam con kaka lwor waco ni ka ikobo gangi, wi obwur pe iweko mabor. En gin oweko gangi ker weny tye i boda ni en eno. Tye gang ker mo pa Acholi ma tye naka wa Mbarara, wa Masaka, onyo wa Jinja, tye? Peke. Peny wii pingo gang ker ni weny gitye i boda. Ma nyuto wan odako adaka ki wi obwur ma nongo en South Sudan ni, wadak wabino watida i boda eno. Eh? ma ka kom lok ada, bene pe ibinongo ni boda-nu ogik tye i Limuru, kulu Limuru keken. Dongo wang ogwal en aye dong kilworo. Dongo wang ogwal. Jo jwakke malo. Abila mugwoko kweriwa oto to ti omedde ki gwokowu. Alem, ti i korwa, kaka lwor.